hazvife zvakaitika anofira ipapo sha kana ndakamutarisa uye ndotomuona kunge mwana wangu wagwan people wagwan family welcome back to our program zim danso to the web apo patinokupai nyaya dziri kupisa dziri kutrenda muzim danso nyaya ndakakubatirai panapa inyaya yalady squanda nanisha tis avo vari kuda kurwisaniswa nemafanzi ivo pachezvavo vachiratidza kuti havana daka havana kuvengana kwavakaita vanhu vari kutongorarama munhu umwe achingorova ngoma dzake asi mafanzi ari kuti lady squanda e, eh, nanisha tis dai vamboclasha musi wa 30 kuri kuitwa clash kucity sports asi nyaya ichitenderera sekudaro pasocial media takazoona nisha tis achipostawo achiti no e, inini ndinorespecta maelder mukuru mukuru lady squanda ndinotomurespecta zvekudaro ndinotoshuvirawo kuti ndigosvikawo pamakasvika apa asi takazoona futi e, management yanisha tis inova vatina shemutarisi vachiti panzvimbo yekutaura zvekurwisanisa dai mataura kuti vanhu ava dai vamboita collab ipapo taigona kunzwisisa kwete kurwisanisa Eh, ladies kwanda tinotomurespecta vakapinda muindustry kudhara nanhasi vachirimo tinotovasimbisa zvekudaro kwete kuita zvemastrategy zvenyu zvakadhakwa zvekuda kurwisanisa vanhu iyi ndo meseji yakanyorwa navatinashe mutarisi vachiramba zveclash yange iri kutaurwa nemafanzi asi zvanhasi ndakuwenzirai respondi yabva kuna iye ladies kwanda achipindura nisha tis nemafans zvese kahwani aiwa ndichakusiirai muchizvinzwira vhidhiyo rino newewo ndinoda kuti utaure zvaunofunga mucomment section kuti chii chiri kumboda kutora nzvimbo wobva walaika wobva wakomenta ah,
iwe shamwari ka hazvife zvakaitika hazvife zvakaitika because anobva afira ipapo sha anobva afira ipapo because kana ndakatomutarisa ka atori kamwe karising star kandinge ndakatongotarisawo futi kari muground eh, ndichitongokati kamwana kangu kana ndakamutarisa uye ndotomuona kunge mwana wangu ende kudhara mai vakakirasha nemwana anofira ipapo sha music yanisha tii ha iwe mizike ndichatini na futi ikona kuti chii mm. ah, ndingatonyepe sparks ndikati ndine chekutaura pamusoro payo i don't listen to nisha tita rasva pamberi pamwari ndinotozongoitawo kungonzwawo pamwe mota ichipfuura ichiti nisha chichi ichipfuura ndovandangonzwa kuti ndosonga yanisha ndovandanguti wo oh, ndiyo but zvekuti ndakambogara pasi ndichinyatsoteerera mangoma ake mm. andizive vaibata because munhu wandisati ndatomboisa mari yese kana chiti ndinasati ndamisa mari yese ndikuda kuti munhu asati aita chinhu chekuti anyatsondibhilivhisa kuti akatoipa ari kufanira ku kutoclasha naambasada nyaya yokuclasha timbofetakaibvisa weziya because thats the roots of dancehall webata kutoti titoziva kuti iwe wakatoipa sha waiziva endaka kusiti ngoma ungonopedzera vanhu waiziva kwete zvekuti iwewe unenge uchiti wakaipa kudarika nhingi but iwewe hausati wamboita macompetition nanhingi thats mm. bullshit waiziva
alright eh bounty this anotoziva kuti squanda munhu mukuru kwandiri and eh, when it comes to music eh, nditori mfana wake waibata because munhu akatombopinda muchi muringi muringi eh ngwere inotoziva kutoti weziva eh hanzi naladies kwanda ini handiclashe nemwana uyu kana ndakamutarisa mwana wangu imi muri kuona sei panyaya iyi kuti ladies kwanda anomira here kana kuti anogona kukwadzwa neshatiza anomira here kana kuti anogona kukwadzwa vanhu ava vari kutaura nemwoyo wese zvezvavari kutaura kana kuti vanhu vari kutotyanana zvavo